Iih, tersanjung aku ah, pasukan turun nyebut kayak itu bubuh nikam santai aja lah. Iih, beretaan orang Banua berhak untuk masuk channelku ini. Iih, jadi kamu kirim aja videonya ke Instagramku tuh. Iih, di DM kena pasti ku download videonya tuh kalau misalnya kau ditayangkan di YouTube lah. Iih, kalau misalnya kamu nang beluncat-luncat nang menyakiti ke awak atau nang terlalu vulgar kada kau aku mah anu, mandak di sini. Kena aku nang dihentam YouTube. Bubuhan ikam bang kabila bang anu bang ditayangakan bang video mu tu nang kada sesuai standar YouTube anjay. Oke mana jadi itu tadi intinya lah kalau misalnya bubuhan ikam handak mengirim video uh, lewat Instagram misalnya bubuhan ikam kada masuk grup KP official nih di grup WA tuh misalnya bang hibak terus bang grupnya nih ikam di Instagram aja ngirim kalau misalnya handak ku reaction videonya eh oke okay lah itu aja uh, kita langsung menuju ke videonya nah eh bubuhan ikam kebanyakan kalau udah bang lah sih bang jangan banyak pandir bang kita langsung melihatin nang anu ih mula kajung bang jo oke oke let's go lah nah nih acil-acil destar nah eh, eh. pinanya ulat sagu pang kayaknya lih Oh, kada tuh. Eh, eh. Ayo acil ayak ka situ. Mm -mm. Kami kada tahu lah melolo nang kambuh anu rematik. kada ah, amun anum ha masih masa rematik. Mm -mm.

Daun Jagung anak punai Raja Wali. Ha jar tiga kawan, hiih turuti tukang haja, hiih sidin nyantui ha hidup, ni kita nyantui haja jua, ko tahu ai bubuhan ma banyak masalah, duit ka tapi ada, marah ha ada bapa jua, manangisan kita disini sama-sama nah.

Wa apa warung malam itu tuh misalnya bibinian bawarung malam itu pasti dicap negatif padahal kawannya kada jua iih itu tuh cuman sekadar apa yu memang pang ada nang memang nang modelnya tempat tempat nang kaya itu tuh cuman kalo di kampung kampung kita kan. Paling bepandiran wara. Iih, bubuhanmu nang eh gawa anu dusta inya itu tuh. Iih, pandir wara ai kisahnya lawan kawan. Weh, aku imbah menjebelai pada mana ngada. Iih, bepandiran wara ai. Makanya jangan jangan mudil mencap buruk lah bibinian warung tuh. Iih, inya becari jua bangsat ai. Bubuhanmu bebarang haja komen. Aduh ai, mbaheh lagi.

Heh, dibunguli kai-kai wara kita kawan ai. Hihi, kukira napa kah tadi tips untuk panjang umur kaitu nah, aku handak tahu jua kan supaya panjang umurku nih. Hihi, sakalinya aja jangan berhenti bernapas, amun itu kaya kami tahu ai berataan. Han, santai dulu nah, hihi jangan emosi. Kok mai? Eh, modelnya nang ha, pina manampuh kayak itu lih. Ih, amun aku marah ditampuhnya aku pasangi muha kada bapak.

Beuh ayuh ada kai ai tasarah pian ha. Bangaran tenggelam ternyata ada timba. Ayah dilamnya juga timbul dong.
Rumah.
Nah ham jua yusop di lawan ni kai hiih tambai ta putar puntal kina sidin hiih ha tapi dimanapun pian kai ai berada lah salam dari ulun nah inggih mun kadada nang kakaya pian ni kada rami banua ya kalo nah.

Ini cerminan pasukan Troy ya nang kaini ni. Hiih. Udah muha bebaya mayu han, duit kah tapi ada nukar ruku ja ngalih minta tarus udah kawan. Tapi berharap bibinian tu nang bungas, nang glowing, yang pink. Han, ku muar banar ja rajin menyambat handak yang pink, handak yang pink. Kepala butuh kawa ja hirang handak meharap nang pink. Iih, maksud sadar banyak ya sadar diri kita nih hidup. Mm-mm. Sesuaikan lawan keadaanmu tuh. Misalnya ikam mengharapkan uh, A tapi ikam B, jangan ikam cari yang B aja. Iih, bagus saya juga ikam mengharapkan yang A, cuman yang A-nya hendak kada lawan ikam. Ya yang A mencari yang A juga. Kan, dunia ini keras bos saya kalau dalam hal ini nih. Mm-mm. Ikam jangan nang model nang iih. Apa aja nih? Kata-kata ja leh. Aku ni kaya ini pang, bungas kada, sugih kada, muha pas-pasan pulang. Jadi cocok haja rancak dikecewaakan. Hah. Hihi. Inya kawan ai. Aaa, urang nang bungas, nang sugih tu pah hidupnya tu leb anu satu langkah lebih unggul daripada kita nang katapi bungas ni. Hihi. Ikam cubakan di jalan-jalan tu nang bungas misalnya raba banyak banar urang manulungi. Mun saurang muha nang kaya Kalimbuai ni kadada nang handak manulungi, marah haja urang mati mati ha kada papa jua, kada manambah jua han kalu lih marasnya kita nang bebaya mayu ni. Hiih aduhai. Tapi kita tatap haja tarus manjalani hidup kawan ai malakukan yang terbaik kaitu nah. Itu ai lagi motipasiku gasan bubuhanmu lah.

Ada mangai teknologi mangai ngarannya mangai tiktok nah disitu ja pian main jangan pakai muntung ih para ridram nangapa pian tibak patir kena. Kak, amun suka lawan pian apa artinya? Bujur jua kah pian suka lawan ulun?
Anjay. Bujur jua kah pian katuju lawan ulun? Bujur banar.
Jawab bujur-bujur nah. Coba cium dulu Pak.
Homai ai. Supaya adil sebelahnya lagi. Supaya sayang dahinya lagi. Sebuting lagi. Sadang sanakai bawa batimpungas. Hihi tambus hayalan wan jomblo nih pasukan tuh ai banyakan hiih. Nih pidio wara ai kawan ikam jangan sampai mahayal lah. Eh tata tata aku punya pantun. Apa itu? Manuk lantik di sisi jalan.
Eh tata cantik boleh kenalan. Anjay ha pian dingai marayu rayu bibinian besunat ja belum iih nang bibinian jua kajihi kajihi kajihi kajihi iih nangapa ai. Tu, kabanyakan lah bibinian, bila dirayu, hihihihi jar tutu pang rancak bubuhan ikam dirusak lakian. Karna talalu gampang parcaya lawan rayuan maut nang what the fuck kaytu tuh. Lalakian tuh marayu ikam padustai nyawa ra ai, nya handak sakaya supaya hatimu tuh tabuka. Han, iih aku managuk liur ulun nah. Nah, supaya hatimu tarbuka, imbah tu hanyar cawatmu nang tabuka. Oh my lah. Hah, asli bunga sebenarnya kawan nay. Kayak orang Turki ha. Mun kita kayak Afrika di sini. Bila rahatan ribut, eh, ibarat menelepon handak jelas, bepanda jelas, pakai jinset nah. Jinset tahu jinset.
Ih itu biasanya orang tuha lah. Ih kada bisa tu kan maksudnya cucukan ke telinga tu headset ngarannya lih pakai hah tu. Ih ada ini ada jingset ja anjay. Kayapa handak maandak jingset di kapala sini sunging pian.

Tuwuk dah kita kawan ai nang baning-baning tu, iih jadi no comment lah, bubuhan ikam aja yang mahayal situ kada papa, mahayal ha kada papa.
Masih sekolah ya?
Yah, emangnya kenapa? Yang penting nggak kalah gede kan sama orang-orang kantor. Gini ya,
gue butuh duit gede, bukan burung gede.
Hah kena skakmat langsung kawan ai iih hi bibinian tadi ja butuh duit gede tapi kada butuh burung gede han iih tapi burung gede tu pang penting ngitu lah iih pabibinian pang mandamba-damba akan apabila inya sudah tahu dinyaman tuh inya katuju lawan lalakian nang butuhnya ganal tu. Hiih, percaya haja lawan aku. Hiih, bubuhanmu. Makanya bubuhanmu nanang terlahir dengan butuh yang what the fuck tu syukur banar. Tutu barang kalabihan misalnya katapi bungas lawan kada sugih. Hiih, paling kada nah butuh ganal kawa di anuh ha nah. Oh shit. Itu kawan eh, jin iprit tu ikam udah suah malihat nah, ini iya nih. Asik. Bukan masuk kantor ketujuh banget kalau gaya bibinan yang santai, slow, uh, pakaiannya kekinian gitu kali. Han. Hiih, inya kada handak lawan saurang. Hiih, inya kada mancintai saurang. Han, nang kaya nini-nini samalam tu. Handak doang nang ngajak balikan.
Hei.
Anjay, maludahi barangnya coba. Ganteng doang nang ngajak balikan.
Hah.
Ngeri ngini bibini ngini meludahi kaya itu. Iih skip aja gin. Astagfirullah. Nih cak aku ada di situ tuh galun tuh kecatuhan ke kepalanya nih. Hiih kada lah bagaya ja lah gasan baja bancar nih, aku sanang lawan bubuhanmu tuh, bubuhanmu tuh asik urangnya kaitu nah, hiih cuman yang lagi njapai butuh ku lah. Ka ikam muas ku singgah he oh unda kada manyuhu akan nyawa singgah nama nyawa kada handak singgah unda kada mamaksa nyawa singgah handak nyawa singgah ka kada kah unda tahu he maka unda kada bungas lah ka nyawa kaitu aduh unda tahu he nyawa ni bungas banyak baduit tahu he. Tapi nda, nda kayapa leh nyawa nih. Tapi nang manyawab banyak duit tapi nyawa nang kaitu maanggat uang bah kada bungas jah. Ingat te muha tu kawa diubah.
Nah, dengari itu tuh. Kada bubuhanmu jua lih, kalo misalnya ikam kada handak singgah kada usah kumin. Iih, kanapa gin kumin-kumin wadah urang. Hiran aku lawan urang banua nih. Heh. Sariki ja cil ai ih kada kada patut nang kaya itu ti. Ni kanapa jua. Bah ngini silidril wara. Oh my. Holy shit. Hah? Ulun manyambal cil ai ayuh ha pian situ. Coba kita ulangi lagi kawan. Ah, kalongnya kayat. Mungkin kahpi artinya lah. Hiih, kita kada tahu.

Hihi, ayu ha. Kina bila ampih musim tapih napa kah pulang bubuhanmu tu. Iih, misalnya bakarudungan, bakarudungan ja saku lih. Oke kawan ai, jadi kita sudah nonton Depnya Quora Podcast ini terhibur dan yes kawan ai. Kada napa lagi ku sampaikan dah pokoknya aku berharap bubuhan ikam sehat tarus di sana, panjang umurnya, murah rejeki ya kalo lih. Iih, kita kawan ai udah tuntung bulan puasa ni, yam.